Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Farner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Benna, Logica Office Furniture, Tel Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant. Mill-ġdid il-podcast fuq il-midja soċjali imma ukoll fuq Smash Television il-ġimgħa fid-disa u nofs ta' filgħaxija. Din hu gost ngħidha x'jiena persuna tat-television u r-radju mhm. u eh, Aw kif taqbad tgħid, stallet ġo qalbi meta xi ħadd jgħidli, it-television ħa jispiċċa. Jiena ma nemminx li t-television ħa jispiċċa, li forsi jiġi 5D u 6D u 7D ma nafx jeżistix, iva. Il-quddiem iva, li nkunu iktar ċari iva, imma li t-television jieqaf le. Jiena nħu l-istazzjonijiet Taljani, per eżempju, li għadhom għaddejjin għala grandi għalkemm naqsu xi ftit ukoll, imma għadhom għaddejjin Alla grande, nilqawkom għal podcast eh, tal-lum kif tafu it-tieni parti tal-intervista li jenu Ġorġ preparajna ma' Peppi Azzopardi.

Nilqawkom għal podcast bil-Malti, il-biskuttin jista' jkun fħal il-ħmir, il-biskuttin jista' jkun fl-ola riċevimenti, għax eh, fit-tiġijiet per eżempju kienu jgħalqu missirijietna bil-biskuttin u l-ġelat. U għadhom ta' Mhux kulħadd imma. Fil-coffee table, mela, mfittix ikollok coffee table. Il-biskuttini ma tradizzjonali għadu. Wis probabbli tkun diġà tlaqt, tkun tkun biss tidher xi ġiti ċieħor. Jew xi jikla. Jew nkun ħrabt. Dik titlifa dik il-biċċa. Għax wara li qasam il-kejk. Jien l-importanti li l-għarajjes jarawni, ntihom ir-rigal u nitlaq lemm imbagħad. Wis probabbli xi kollha xi ħaġa oħra xi jkun tibqa'. Imma ħafna drabi tant tkun attendejt l-hemm u l-hawn li tgħid nagħmel ftit. Għax inti tħobbhom it-tiġijiet, ejja. Ma jdejqunix. Ara jien pereżempju jdejquni. Le ma jdejqunix għax nintaqa' man-nies. Jien fejn nintaqa' man-nies ma niddejjaqx. Jien nippreferi noqgħod għall-kwiet. Fejn nintaqa' man-nies ma niddejjaqx. Mela, Peppi Azzopardi magħna, grazzi li żammejt l-appuntament. Grazzi ġimgħa oħra tal-estensjoni. Kellek xi feedback fuq il-ġimgħa l-oħra? Jaraw, ħedan. Eh, u rrid tinsaqsikom għaliex jismu biskuttin. Il-biskuttin jinsab bej il-Furjana u l-Belt. Ejwa, smajtek tajda. Eh, smajtek tajda. Bil-kontroversja f'kollox. Bil-kontroversja f'kollox. Ġifiri, meta najdlek li narak, fred, inkunet najd il-verita. Veru. Għax smajtek u kienet vera interessanti, eh, dik istra. Ħafna. Dik għax il-biskuttin jaqgħad il-Furjana u l-Belt, bejn Pjazza Tritoni u għalhekk ngħidu li aħna Pjazza Tritoni tagħna, insomma, nieħdu ħsieb aħna r-responsabbiltà. Jiena għadthom intom tridux toħduha bħalissa għax għandha bżonn naqa' maintenance mhux ħażin. Għandna se jgħaddi l-ħin u għandna ħafna, ħafna xi nsaqsuh. Għandna ħafna xi nsaqsuh, però li kien qed jgħid u hija verità, Peppi ilu jsegwina anke meta kellu Xarabank, kien jippreżenta Xarabank, Calamita jarah bil-lejl. Bil-lejl. Bil-lejl narah. Inti ddum imqajjem. Indum imqajjem, eħe, ndum imqajjem jew inkella nitla' norqod u mbagħad nerġa' ninżel għax inkun irrid nagħmel u ma nkunx irrid inqajjem il-mendi u u narah, u narah. U nsibu programm illi ma tgħidx maddom fi tkun qed taħseb u ġifieri huwa relaxing kif tgħidha. Jikkalmak bil-lejl. Eh, jiġifieri, mhux għax billi anke fil-ħodu, m'għandux għandu dik l-attitudni. Mbagħad meta hemm pereżempju bħal bħal Joseph bħal bħal Joseph bħal xisimgħu Martes bħal Marisa Marisa u Marisa Tiziana Veronika Veronika. Immek inti imxejt pass ieħor eh, f'tfala mita. Għax ifimni, bħalma jien kont qed nipprova nagħmel b'xara bank Mark Lawrence. Għax inti mbagħad tgħid ta' kemm il-Madonna se jdumu jarawni, fhimt jew? Apparti jekk titqassam. Ej, imma kif tagħmilhom? Allura dak jagħmel intervista mod. Tizzjana tagħmilha mod ieħor, Marisa taf kif. Jagħmel karattri wkoll. Il-karattri. Però tiskanta xorta r-ribitha bil-lejl vera nafas fuqha jien. Iva. Għax il-fatt li taraħ bil-lejl għandek l-istazzjonijiet Taljani spiċċaw kollha, prattikament il-prima serata Tkun spiċċat Kanale Cinque da dak iż-żmien, ifhem. Inti taqbel miegħi imma però li t-television jibqa' b'saħħtu. Iva, jiena naħseb li t-television, darba meta kienu inventaw, kien hemm ir-radio, qalu se, qalu r-radio se jispiċċa. Fil-fatt mhux talli ma spiċċax, talli Malta r-radio huwa l-iktar darba li hu popolari ħabba t-traffic. Tara s-surveys ġifieri, mħabba t-traffic, ir-radio sar vera popolari. Ħafna. Ir-radio in ġenerali, ovvjament. Isma' taf li dan jistgħu jsegwuh fil-karozza wkoll? Tajjeb. Fuq Spotify. Spotify, yes. Tkun imqabbad mal-Bluetooth tal-karozza tista' tisimgħu. Tista' tisimgħu, eżatt, eżatt, eżatt. U l-istess di ġifieri jistgħu jgħidu t-television. Issa, jien naħseb però, it-television jibdel ftit surtu fis-sens illi ikollna iktar ċans li nagħżlu l-programmi mhux ikunu fil-ħin. Jiġifieri jiena rrid nara Calamita fil-ħamsa, nixgħalu narah fil-ħamsa fuq it-television kif ingħamlu fuq l-internet. Dik taħseb li hija ta' vantaġġ jew żvantaġġ? Nara vantaġġ jiena. Nara vantaġġ li inti tista' tara. Jien għandi l-catch u ħafna. Għax jiena niftakar iż-żmien. Narhom x'kien trid. Iwi, iwi, iwi, imma jien niftakar iż-żmien u inti tiftakru bħali. Pereżempju ħa jixxandar Wenzu u Rożi. U t-toroq ta' Malta baħħ. Ma mmorrux il-bogħod, Ċarrabank, ġieli kellek programmi. Fejn it-toroq kienu baħħ. Fejn iva. in-nies baqgħu id-dar. Aħna aħna jew maħniex. Aħna aħna jew maħniex. Dik kienet l-ewwel darba tiegħek fuq televiżjoni. Aħna aħna jew maħniex, mm. le ma kienx. Il-fatt li tox tgħidli imma l-fatt li għandek appuntament fit-8 u nofs Vera logħba futbol tista' taraha warra, imma kemm hi sabiħa li fid-disa' neqes kwart taf li live u jekk sar gowl sar dak il-ħin. Però x'tgħid li jiena ta' dak il-ħin. Jien naqbel miegħek. L-iktar li jogħġobni. Le, u għandek raġun għax. Jekk inkun naf li programm live iktar narah. Iva, fil-fatt oħti hairdresser Yvette u kienet tgħid b'empju ġie xi ħadd pereżempju għandu tieġ u llejla għax il-programm fuq whatever. Ngħidilha ma tistax tara, kien kienu hemm ir-repetizzjoni l-Ħadd. tgħidli. Mhux l-istess. Le jkunu jridu jarawh live. Ma jinżilx l-istess. Iva, iva bħal logħba u futbol. Jiena ftit nara blura, ftit nara blura. Imma li jkollok dik il-faċilità. Kultant m'għandux għalikom imma li nara blura qisni nara ħela ta' ħin. Mhm. Ma nafx għala. Mhm. Per eżempju anke l-aħbarijiet. Forsi għax in tradizzjonali għadni. Tajlix nara l-aħbarijiet blura. Mhm. Għax ġieli pereżempju mmur għand ħija ngħidlu miet pereżempju xi ħadd f'inċident, jaħasra nafu pereżempju. Jgħidli ħa nara dak u ma jkunx raħ l-aħbarijiet, all right, jerġa' nerġgħu nagħmlu aħbarijiet ta' tmienja pereżempju. Jew tas-sebgħa u nofs, jew fejn ikun intqalet. Imma s-sabiħ li għandek il-maġġoranza. Imma inti, inti, inti għadek tradizjonali. Mux tradizjonali, le, ma intix. Per eżempju, Pep, mandux jaqsam. Intux tifmu l-punt. Fejn tidħol teknoloġija, gadgets u għed. Le, le, le, ma Alfred xejn. Per eżempju, Alfred għandu mobile ġdid, mela li għandu imkisser, mhm. tajjeb, għandu wieħed ġdid, l-offiċu ilu sentejn. Sentejn fil-kaxxa. Kemm jaqla' s-sim card u jitfgħu minn sim card għal oħra. Imma bqajt nuża dak l-imkisser. Lanqas żewġ minuti kif. Tiflaħni. Taf kif? Tiflaħni issa. Ma nifhimhiex din. Ġie skadut jiġifieri. Ma nifhimhiex, ma nifhimhiex. Imma hekk. Ma inti. Alfred pereżempju anke l-gazzetti, irid il-gazzetta. Le jrid il-karta. Il-karta. Tgħidlix naqra l-ġurnal fuq il- le, le, le, le. Jrid inxom ir-riħa tal-linka, ma nafx ifhimnix. Mm, mm, mm. Anka ktieb, tgħidlix naqra. Ktieb iwa, ktieb rridu fidi. U anka ġanka l-ġurnali, sabiħ ta' jien noqgħod nimmarka billa bil-bajro, l-antika forsi, imma. Mhm. Mela, ħajer ġeħra binna l-ħin u qabel tlaqna l-ġimgħa l-oħra minna. Għamilna domanda importanti, jekk jeżistix għalik jeżistix l-infern u l-ġenna jeżistu daw mhm, mhm. eh, ħammorru nħarqu, ħammorru. Jien minix ċert jekk jeżistu xi jew le, mhux qed inkun arroganti jekk ngħid jeżistu jew ma jeżistux. Jien però konvint miegħi jien nifsi illi l-infern jekk jeżisti vojt. Mistax ikun hemm xi ħadd l-infern. Mistax ikun hemm. Jekk Alla huwa mħabba, u mħabba bla kundizzjoni, għax għalik hija mħabba, ma jistax jgħid inti ħażin Mela dak fil-ver. Għal dejjem di bis-serjetà jew. Dak Alla jiena nispera li jiġifieri. Di tweġġagħni lili wkoll. Dik Alla ma nintaqax miegħu nispera, sorry ta. Alla l-imħabba tfisser li jħobb il kulħadd, id-dgħajjef, li jagħmel li jagħmel id-dnub. Li tpatti naqra għal dak li għamilt nemmen fiha jien. Isma'. Semmi akid di wkoll. Meta tpatti għal dak li għamilt tagħmilha fid-dinja di. Ara taħseb. Bil-mard. Ara taħseb ara taħseb li m'inti Mela jien għamilt xi ħaġa ħażina, per eżempju, u nqbadt. Tajb, taħseb li jien mhux se ngħaddi minn tbatija enormi? Issa ma weħel il-ħabs mhux diġà patta. Mhux għalhekk qed ngħidlek. Ngħid jien għal dak li għamilt. Eżatt, eżatt. Hi għalhekk qed ngħidlek, allavora jien nemmen li l-ħabs. Ma nafx ikunx biżżejjed jew inqas. Jien taf x'dejjem ngħid, kulħadd jiżbalja, min jinqabad u min le. Taqbel miegħi? Jiena ngħid, il-ħabs mimli b'dawk li nqabdu. Għax il-verità. Ara jiena jekk hemm dnub tax-xewqa vera ma tantx nemmen bih laqqas. Jiena infernalija jrid joħloq għax ikolli xewqat, naħseb anki intom, ikolli xewqat li mhux hekk li huma ħżiena li huma dnubiet jekk trid tgħidhom dnubi. U mbagħad ovvjament x'tagħmel b'dik ix-xewqa li għodt naf. Imma hawn min jgħid li anke x-xewqa Dnub ta' xewqa. Ma naqbel magħha xejn inti għax ix-xewqa tiġi fuqek waħedha. Imma xi affarijiet daw, fim, ma tagħmel biha. Jekk toqgħod issaqqiha mbagħad hemmhekk jista' jkun li toħloq il-problempju jekk nara tfajla ħelwa jien. U nibda ngħid madam fik ikun da. Tiffanzja. Tiffanzja. Imma tieqaf hemm. Eh, mbagħad imbur eh, nipprova naqbad magħha ma temmek ix Tfittxa Facebook mbagħad. Tfittxa Facebook. Inti qed kompliha l-istorja. Eżatt, eżatt. Imma kulħadd ikollu dawn. Mhux kulħadd għadda minnhom dawn. Eh, kulħadd ikollu. Jekk inti fanzja xi ħadd, mhux ovvja l-ħadd tfittxu Facebook jew tfittxa Facebook. Mhux tgħaddi minnhom, imma bad x'tagħmel għax inkella. Jekk iddejja ix jew lew. U anke x'tagħmel ikun miżewweġ pereżempju x'tagħmel. Tista' Imma taħseb li s-social media sfrattat naqra żwiġijiet u mħabbijiet u le? Minna din l-idea li social media. Social media kull ma minna tefajna kollox fil-pubbliku. Imma per eżempju anka inti, meta Portal, jikkwota lil Pepi Azzopardi. U n-nies qed jattakkawk. Meta mbagħad tiftaħ l-artiklu, jiena bdejt ngħid imma għalfejn qed jattakkawh daqshekk. U mbagħad tiftaħ l-artiklu u tgħid imma dan m'għandu x'jaqsam ma' li qegħdin jattakkaw. Taf kif? Mhux qed jintuża ħażin? Hi, imma meta konna nagħmlu programmi fuq it-television u kienu jiġu jiddiskutu n-nies, mhux l-istess. Kienu jaħduha kontra jew kien ikun mistieden. Imma jekk qed tara, qed tara lil dak li jkun qed jispjega. Fihimt? Pereżempju anke aħna ġibnek hawnhekk għandna ħafna affarijiet li jiena pereżempju naqbel miegħek li u inti ġieli tkellimt fuqha, pereżempju għaliex imħallef jew maġistrat ma jkollux esperjenza, X'hemm fil-ħabs, pereżempju. Issa qabel inwiġbek din. Pereżempju, inti taħdem mill-qrib mal-Caritas, pereżempju, biex taħdem fi programm trid tagħmel minn tal-inqas sitt ġimgħat magħluq mar-residenti biex tilbes iż-żarbun ta' dak li jkun. M'għedtx ngħid li isma' ħadd ma jmur il-ħabs u qas inti qatt ma għadtha. Le, jiena ngħid li, mela, żewġ affarijiet. Jiena qgħadt ngħid u nibqa' ngħid li min isir maġistrat jew imħallef irid jagħmel xahar Ħabs, ħabs, eh, hemm hawn. Jiġifieri bla privileġġi, xejn. Ħalli hu jkun jaf 'il min qed jibgħat. U mbagħad irid imur. Taħseb li diġi darba ħassih. U mbagħad irid ikollu obbligu jew ikollha. Għalhekk, jekk irid ikollu obbligu li tliet darbiet fis-sena imur jara x'qed jiġri fil-ħabs. U għandu dritt jew għandha dritt li taqbad u tidħol. Le ma, ifhimni. Hemm maġistrati u mħallfin qatt ma marru l-ħabs, qas jafu x'qed jiġri. U meta l-ħabs kien, għax issa m'għadux, dewwa rridu ngħidu li m'għadux, tajjeb. Meta l-ħabs kien atroċi, meta l-ħabs mietu erbatax-il ruħ, ħafna minnhom imdendlin, meta kienu Jagħmlu suwiċidju. jorbtu isim suwiċidju, meta jrorbtuhom ma' siġġu, meta kienu jsawtuhom, meta kienu jaqluhom għal tliet xhur, da kollu ġara ġifieri da. Dabilprovi ġraw issa l-affarijiet. Id-Direttur tal-Ħabs li kien hemm weħel li ttratta persuna b'mod inumanu degradanti. Mhux hekk biss, daħallih bil-qalziet ta' taħt, ġo ċella bla toilet, b'saqqu biss da mal-art, eċċetera U sħallih għal ħafna żmien. U mbagħad il-Qorti qaltlu inti tajt kastig lilu li ma kienx ħaqqu għax dax il-mara tiegħu, it-tfajla tiegħu dak iż-żmien, ġiet ġo xarabank, ta kastig lilu u beda jaħqru, eh, ġifieri. Din l-qorti mhux jien, qaltlu inti tajt kastig għal xarukata. Niftakrek tagħmel l-appell biex iżżewweġ il xi ħadd. Eh, dawk, dik dak ta' Kont bagħtlek jien, kont għidlek bħala sindku niġi. Iva, mela, mela inti kont. U mela, u għatta jien live. Għatta live, eh. eh. Eh, eżatt, inti kont trid tiżżewwiġhom. Għatlek niġi. Mela, niftakar, niftakar. Ġifieri f'da sens Jien naħseb li l-ħabs għandu jis ikun post fejn toħodlok il-libertà. M'hemm x'tagħmel hu. Jekk jiena pedofolu Alla ħares qalbi. U li toħroġ minn hemm differenti mhux terġa'. Mela. Tal-iżball li għamilt. Ma nistax nibqa' ma' soċjetà jekk ma nfiqx mhux hekk? Allura jkun post sabiħ, post dinjituż, mhux biċ-ċelel u dal-affarijiet u bil-umdità u bix-xħana. Qisu kastig, mhux qisu kastig. Dak qed nitfgħuhom biex jagħmlu għar. U fid-dinja kollha din. Hija mhux qed nibqa'. Hawn hawn ħabsijiet għax jien jgħidu jgħidu għax jien m'għandix esperjenza meta żurthom darbtejn, xorta ħabs tagħna, xorta ħabs hu. Però jgħidulek hawn ħabsijiet fid-dinja li tagħna, mhux ħa ngħid ħotel, ħa, għax l-ebda ħabs mhu ħotel, imma ħdejn ħabsijiet ta' ċertu pajjiżi. Darba kelli wieħed. Li jkollok l-esperjenza pereżempju fil-ħabs. Li tinqafel il-libertà. Li tinqata' għall-sinjal li li pereżempju xi ħadd li weħel sentejn ħabs ħareġ dan letteralment jibża' mill-ħorn tal-karozza. Jibża' jaqsam it-triq. Jiena niftakar persuna ta' fuq intom ukoll. U mort narah jiena. Mhux ħa nsemmi min għax m'għandix il-permess tiegħu. Taf x'qalli lili meta mort narah tafuh intom ukoll. Qalli hemm inni ma nixtieqx noħroġ minn hawn. Qiegħed komdu hawn qalli. Tajjeb. F'dal-ambjent qiegħed sew. Tant beda jibża' imur lura fis-soċjetà. Għax is-soċjetà ovvjament ukoll u mat ma tilqakx lura. Mhux tilqak lura. Diffiċli biex issib ġob għalkemm il-gvern sar jintervjeni u hija ħaġa tajba di. Imma imma il-ħabs kieku jħassra in-nies inħobbuhom. Jiena għalija l-imħabba ssolvi 95% tal-problemi kollha tad-dinja. Dak li inti tammira Fid-darba l-oħra tenna tammira 'l Ġesù Kristu. Ekku, ekku. Dak li qal Ġesù Kristu, Jiena X'ħabb, bħa- jiena x'ħabb. bħalek. Fuq il-ħabs tkellem ċar. Iva, iva. Morru żuru l-ħabsin. qal Ekku. Ġesù. mela, Ġont il-ħabs u mela. ġejt iżżurni. Ġont il-ħabs u ġejt iżżurni. Ekku. U, u jiena ġej nżurhom ukoll. U, u, u tinduna li dawn huma nies, żbaljaw vera, imma kieku jkun hemm l-imħabba. U anke l- il-proċess biex jaħfru lilhom infushom. Għalli jagħmlu għax daw jgħaddu minn tortura kbira wkoll. Issa tgħid l-vittmi. Vera l-vittmi, neżhom. Però x'kienet jagħmel il-ħabs meta jittorturhom? X'kienet jagħmel il-ħabs meta meta kien jikkastigom mod aħrax eċċetera. Kienet iġagħalhom joħorġu barra, U jerġgħu jagħmlu Ġifieri, il-vittmi qed niddefenduhom jekk il-ħabs ikun ħabs tal-imħabba. Mhux hekk. Ħalli joħorġu u ma jagħmlux reat ieħor. Li xi ħadd seraq, pereżempju, jien, issa din jien, forsi mill-injoranza tiegħi, jien li xi ħadd seraq, ok, tfajtu l-ħabs u daqshekk. Jekk jiena sraqt 1000 ewro lil Alfred, Jien tfajtni sena ħabs, l-elf ewro baqgħet għandi, Alfred baqa' b'xejn. Għaliex il-ħabs m'għandux ikun li isma' dil-persuna, jien naf, tagħmel is-sentenza tagħha billi taħdem biex dawk l-elf ewro jerġgħu jirritornaw. Taf kif? Mela jien qed naf, isma' Alfred biex ġab elf ewro ara kemm bata għax jiena batejt. Skont kemm tkun, George. U hija. Jiena mbagħad ara hemmhekk ma naqbilx miegħek. Għax hawn min għamel frodi. ta' ta' laqqas u sew laqqas illi inti ma tagħmilx fair business. Imma inti biex għamilt elf ewro ara kemm battejt. Hawn min, le imma hawn min ittradixxa, per eżempju jien u inti nagħmlu ftehim kummerċjali ta' nofs miljun, ħa, biex ma nsemmi xejn, jew 250 elf. Int għax għandek tiffrodani lili 250 elf u ma teħel xejn. Eħe, imma eħe, u jekk neħel inti x'ħadt? Jekk jiena ħadtlek nofs miljun, inti x'ħadt? Kien hawn nies, jiena naf nies. Wis probabbli jiena ħa nagħmel sentejn ħabs u noħroġ OK. Inti li tlift in-nofs miljun bqajt b'xejn. Jiena naf nies li kellhom biex jitfgħu n-nies il-ħabs u ma tefgħuhomx. Ħafrulhom jiġifieri. Le jiena ma naqbilx miegħek meta tgħid huma ta' kieku miljun, jiena naħseb illi li tneħħilu l-libertà ġifieri fil-każ tas-serq li mhux kemm sraqt, Jiġifieri, imma lil min sraqt. Dik għandha tagħmel id-differenza. Jekk jiena, jiġifieri jekk jiena mort għand xiħa u kellha elf ewro u ħadtielha, hija hija ħaġa kerha iktar milli jekk mort nisraq bank għaxart elef, qas jinduna. Bank iva, imma individwu probabbli jkun ħadem għalihom ukoll. Iva, le, le, imma li qed nipprova ngħidlek, iva, naturalment. Mela anzjana li għandha elf ewro m'għandekx toħodhomlha, però anzjana li hija sinjura, għax hawn anzjani sinjuri. Iva, iva, mhux wieħed jgħid. Tħalli ħaddejk u jien naqbel miegħek ħafna illi l-proċess għandu jkun li tagħtihom lura. Mela, xi ġifieri, tihom lura. Kif ħadd tihom lura? Billi jaħdem. Billi taħdem, mhux iżomm, billi qed iżommu l-ħabs. Xi xed nieħdu? Ġieli, sentenza ġieli minuta, inti għal omru. Mela, inti għal omru ħa tibqa' vittma. Imma jien għamilt sentenza u ħriex. Skont l-ammonti. U ma x'inhu ma l-ammonti? U koll hemm f'pajjiż. Inti ismi inti meta tieħu loan il-bank jekk timrat.

Ħa niġu għal xi suġġett differenti. Għax għandna ħafna suġġett allura hekk. Bħal xarabank. Bħal xarabank fil-qosor. Xarabank imissejtu. Mela. Eh, onestament. Eh, onestament se ngħidha. Jiena konti ġa qed nipprova ma nibqax nagħmlu jiena fis-sens li nider u kont qed nħarreġ il-Mark Lawrence, Zammit u fil-fatt fl-aħħar sena Iktar spreżenta hu milli jien, biex ngħidlek, jiġifieri li li hemm konna se. Kont qed ngħid jien nibqa' wara l-kamera nipproduċi, imma inti ppreżenta li bil-mod il-mod kif għamilt inti f'Kalamita bażikament. U u ġifieri anke l-udjenza bdiet tiġi iktar żgħażagħ u hekk, jiġifieri affettwat tajjeb ħafna dik. Issa, x'arabank intom ta' inti tagħmel, intom tagħmlu programm kuljum. In-nies ma jafux xi tfisser, m'għandhomx idea. Jaħsbu li inti tkun xogħol f'dawk is-satej tliet sigħat li dan. M'għandhomx idea, jien kelli disa' full timers jaħdmu fuq programm qed ngħidu ta', u xi ma nafx 50 part timer. Bħall-kru, imma n-nies minn għalihom li dawk is-sotej speċi u tgħaddi kollox. Mentri inti tibqa' għaddej ġifieri, illum jien lest il-programm il-ħamis ġara xi ħaġa u tibdel il-programm. Tittindef hemmhekk u torqod. U ħafna drabi tiġri għax il-ħajja hekk. Ma dak kien is-suċċess ta' xaraba. Iva li jkun kurrenti. Mhux hekk, mhux hekk. Li jkun kurrenti mhux li. Issa minn xarabanks kollha li għamilt, li mhu l-aktar wieħed taħseb Li ħalla impatt fuq il-poplu. Ejja, meta mort jien, li hawn biex niċċajta. Le, se ngħid. Dak li ma dak ix-xarabak li għadni ma milx. Ġifieri tixtieq terġa' tagħmlu xarabank? Le, nixtieq li xarabank jew programm bħalu ikun fuq l-istazzjon nazzjonali u r-raġuni hija illi m'hemmx programm illi n-nies jistgħu jmorru jitkellmu fih mingħajr ma jkunu mistiedna. Jiġifieri, il-programmi kollha huma kontrollati minn min qed jagħmilhom. Imma intom Xarabank waqaftu bil-ġlied jew waqaftu għax l-iskeda kienet waslet fit-tmiem? Jew għax jew ma tixtieqx tidħol fiha? Le, le, le, m'għandix problema, le bil-ġlied, le. Jien naħseb li Xarabank waqaf għaliex bl-affarijiet li qed jiġru Malta huwa skomdu li jkollok in-nies, in-nies mhux il-professuri u hekk, in-nies jitkellmu. Hija skomda ħafna, ġifieri jien niftakar Lawrence Gonzi Prim Ministru, tqum mara tgħidlu, jiena Prim Ministru għandi l-fridge vojta. Fejn għandu ċans xi ħadd illum iqum ikun hemm il-Prim Ministru u jgħidlu jien għandi l-fridge vojta. Jiena m'għandix biex nixtri l-pinnoli. Jiena ili għaddej il-qorti, ili ma nara t-tfal tmien snin. Fejn fejn jistgħu jgħiduha? Ma tista' tmur imkien fejn tinni ngħidha jiena di. Nista' ngħidha fuq is-social media. U by the way, l-ebda gvern hu min hu, jekk jaċċetta jew jipprova jammetti li m'hawnx faqar, ikun mis-silqiegħ. Li s'issa naħseb l-ebda gvern thank God m'għamilha. Le, le. Qiegħed insemmi l-faqar, mhux il-faqar biss. Imma jiena niltaqa' magħha, pereżempju, Il-faqar jeżisti. Tiċċajta jeżisti. U niġġudikaw għal dik il-mara. Jiena nirċievi telefonata li qatt ma ridt nemmen. U din il-mara qaltli, Sindku, m'intix ħa temminni, jekk tista' tgħinni b'xi mod bil-kuntatti tiegħek. Qaltli qed ninħasel fis-sink għax marrilha il-geyser kienet qed tgħalli l-kitla Titfa' l-misħun fis-sink u tinħasel fis-sink. Taf kif? Meta ma jaħdimlekx il-geyser. Illum il-ġurnata ma sarx lussu il-geyser, hawn il-water heater, mhux lussu. Imma din il-mara ma kellhiex biex tixtri l-water heater. Issa probabbli niġġudikawha għax Jien naf, mhux bil-għaqal, jew għax tilgħabhom lotto, jew għax. Li mhux il-każ kien, jiġifieri, mhux il-każ. Il-każ li mhijiex tlaħħaq. Ekku, ekku. Per eżempju, ejja nieħdu n-nies li jieħdu droga. N-nies li jieħdu droga jaqgħulhom snienhom. Kollha, ġifieri. Meta mbagħad ma jibqgħux jieħdu droga, jibdew iħossuhom ħażin li qegħdin bla snien, meta jkun qed inqas jagħtu każ. Imma meta ma jibqgħux, Daw, ġifieri, jistgħu jmorru jagħmluhom imma mhux tajbin hawn ta' dan. Però ma jistgħux jagħmluhom sew għax daw jistgħu eluf. Sa jiena jiġu, jiena jkolli ħafna każijiet ta' dat-tip. U nipprova nsib dentisti, fil-fatt issa li se nipprova nagħmel, se nipprova nikteb id-dentisti kollha ta' Malta, nitnajdaw l-ewwel darba, u nitlobhom biex darba fis-sena, jagħmlu snin il xi ħadd mingħajr ħlas. Għax kieku jkolli dawk il Isma' mhux se nagħmel reklama, ma naħseb waħda mid-dentisti li jekk ħadd ħabtilha l-bib jista' jkun li ħabbattilha u fetħitulek beraħ hija Doktor Marlina. Marlin Famruġa. Mela ngħidha. Naf kemm taħdem anke qrib il Mela ngħidha Doktor Marlin Famruġa. Ġili battila klient u. Għax dik in-nies qishom jumbrawa fuq il-mod kif kif kif. Għala Doktor Malin. Aġixxiet imma għandha tajjeb tagħha. Isma' li Doktor Malin Farrugia. U ħelwa wkoll tagħha. Għala Doktor Malin Farrugia wieħed mill-klijenti li kelli jien, all right, u din kont qed tgħidha inti, li waqaf mill-vizzju tad-droga Minħabba li ma sabx bibien biex jirranġa snienu, dan kien anke pprova jikkommetti suwiċidju. Jiġifieri Marlene Farrugia salvat u kull meta mmur għandha għaliex nuża s-servizz tagħha jien bħala dentista, ngħidilha, kull darba ngħid, ngħidilha, dik il-persuna int tista' tiftaħar li salvajtilha ħajjitha. Dottor Marlene Farrugia fil-fatt hija l-iktar waħda li tgħin. L-iżjed waħda. Fil-fatt nistħi kultant għax kemm se ndum inċemplilha. Bħalissa inti involut fil-Caritas bħalissa? Le, le. Jew ġast tgħinhom? Le, le. Bħal ma tgħin. Xarabank pereżempju kont nagħmel programmi fuq id-droga. Qed intagħam magħhom dawn in-nies. Qed ngħidlek eżempju. U n-nies tiskanta baqgħu jċemplu, baqgħu jikkomunikaw. Taraħ tillimita fil-Caritas imma, eh. Ija, ġviri, nejnuhom ukoll. Mela. Le, le, inti narak tilimita eh, fil-karita. Iva, iva nista' nimilita f'ħafna, il-karita stamel ħafna, ħafna xogħol, ħafna, ħafna tajjeb, ġviri, mhux biss fuq drogi, imma fuq ħafna affarijiet oħra, fuq nies ġviri li għandhom problema. Dal-aħħar ktibt song dak xi mpurtani inti intervistajtu. Mela, għamilni anke f'Kalamita. Filip ta' Filip Vella. Ta' Filip. Ma baqgħetx mpurtani, bdiet jimpurtani. Jimpurtani. U hemmhekk juri x-xogħol kollu li tagħmel il-Caritas. Jekk ma tkunx taf ma tindunax, imma x-xogħol kollu li jagħmel il-Caritas qiegħed f'din is-song. Inti tibqa', issa taqbel u ma taqbilx miegħek. Tumbrak u ma tumbrakx. Għax inti. Jiena fuqek nista' ngħid ħafna pożittiv għax forsi kif għedt inti, min jikkritikak, min jikkritikak u mbagħad isir jafek. Għadt għamilt ħafna ħbieb hekk inti. Mela, mela. Jiena aħna qatt ma kellna xi ngħidu mhux dejjem qbilna. Tajjeb. Imma inti tibqa' magħruf li waqqaft jew bdejt l-istrina, pereżempju. Way back, issa bir-rigal u mhux bir-rigal, imbagħad fi żmien Ġorġ Abela neħħejna r-rigali u jien kont għedtha. Jiena ma naqbilx li jingħataw rigali, però ma jfissirx li meta tajna rigali kien hemm xi ħaġa ħażina. Kien perjodu ieħor. Mela żewġ affarijiet. Jiena bdejt l-istrina b'kumbinazzjoni Jiġifieri jien kont qiegħed inkellem lil Silvana Cristina li kienet f'ħajjat dak iż-żmien fuq programm m'għandu x'jaqsam, jiġifieri nitlaq u kif noħroġ bil-karozza, sejjer bil-karozza, kont għadni żgħir dak iż-żmien, ġie ġie dat għall-bieb u għamilli qalli tridek Miss Cristina. Għedtlu le orajt kellimtha. Qalli orajt, reġa' mar fuq it-tele reġa' u eżatt kif se ndur, jiġifieri sekondi, Waqqafni għalli reġa' trid, dak qatt m'għandi xi. Dak is-sekondi kienu mela. Dak is-sekondi bis-serjetà. Nitla' fuq, insib lil Miskin u nsib lil Marija Buġeja dak iż-żmien Cash for Cancer. Niftakar. U qaltli, qaltli tista' tagħmel ġabra fuq it-television, tista' tgħinha. Għedtilha jien ma nafx kif tagħmel ġabra jew x'idea. Qalli, qaltli żgur tista' tgħinha. U spiċċajt norgadinza dal-programm ma' Marija Buġeja. U vera morna tajjeb. U kuntatt tal-fejdi ma jitibdiex issir kull sena. Minn hemm, minn hemm twildet l-istrina. Minn hemm, fil-fatt konna semmejna l-programm l-istrina ba' jismu. L-istrina. U minn hemm twildet. U mbagħad, u mbagħad kibret u kibret, u mbagħad jien kont ninkwieta ħafna illi nispiċċa jien, fimt, u l-istrina tispiċċa wkoll. Dak jkun ego trip. Fil-fatt mbagħad kien hemm il-proċess. Il-proċess ta' ma' ah, Malta Community Chess Fund. Mal-Community Chess Fund ma' George eh, Abela illi ehm, jiena għatlu biex. mhux vera. Ġifieri li huwa il-President jibqa' jibqa' li neħħu l-regali jien kont issuġġerejt il-President biex jagħmilha. Għedtlu, Issa l-mument li tneħħu r-rigali u lin-nies tgħidulhom intom kontu tgħidu li tagħtu bla rigali. Ippruvawilna din fil-Mistrina. U tawk risposta. U tawk risposta, għax fil-fatt mhux vera n-nies jagħtu għar-rigali. Isma' qed insemmu. Kien batal hija l-President. Eh? Qed insemmu. Batal hija, kien batal ħafna biex jieħu. Mela, mela. Jieħu parir. Ekku. U mort waħdi ġifieri, kont mal-President George Abela u qalli ħa nsaqsik domanda, qalli qegħdin naħsbu biex Mistrina Nagħmluha bla rigali x'inhi l-opinjoni tiegħek? Għax George kien jistaqsi wkoll bħal kull President ieħor. U għatlu l-istess li għatlu int, ġifieri. Issa naħseb li l-poplu Malti se jagħti risposta kbira li kien jagħti mhm. mhux għar-rigali. Mhm. Eh, qed insemmu l-President. Issa kulħadd kien jagħti mhux għar-rigali, hemmhekk tirbaħ karozza mhux se ngħidlek iġġib. Eh, mhux hekk le. Eh, għaw xatt tirrifjutak kien. Darba ta' ħelwa di. Darba konna ndrabħu wkoll petrol. vouchers tal-petrol. U kien hemm dan somma tal-raġel u rebaħ sew ta' ġifieri ta' xi sena petrol. U ċempini għalli di vera mhux fer, Peppi, vera mhux fer. Tlu mhux fer erbaħtu. Għalli jien misni, għalli inti missak rebaħtni karozza, jien m'għandix karozza, missak rebaħtni karozza, mhux petrol biss. Għalli bil-petrol sera. Isma' qed insarbija u qed insemmu l-President. Eh. U ftit tal-ġranet ilu Dr. Franco Debono, suġġerik eh, li għandek tkun il-President ta' Malta. Eh, Taċċetta kieku. Franco De Bono. Ma rajt imkien, rajt Dr. Franco De Bono li qed jissuġġerixxi li l-President ta' Malta ma jkunx mis-xena politika jista' jkun ġurnalist U fost l-ismijiet semma lil Peppi. Naħseb wasal iż-żmien vera. Semma lil Peppi Azzopar. Eh, ma ma smajtekx tikkumment, ma nafx aċċetta kieku taċċettax jew ma taċċettax. Naf hemm minni, ġifi meta jekk tiġri mhux naħseb li se tiġri. Naħseb ikun hawn problemi bih. Biex tifferma ċertu liġijiet ħajkollna problema. Ġifieri aħet aħet toqgħod lura. Pero ta' prezza li semma li. Muxek, rankom ba' debono, illi kena ħafna argumenti. Ma' temmen fija din salilek, li suġġerit xalilek. Temmen fija li President ta' Malta għandu jintazel minn fost il-poplu. B'elezzjoni, jettajt in. Le, le, le, li jintazel xaħat mit-triq. U mux politiku. Mhux għax mhux di kelma li mhux politiku xi ħaġa il-politika hija xi ħaġa qaddisa. Il-politika importanti. Il-politika hija l-missjoni. Hija ma jkun ġurnalist. Il-maġġoranza tan-nies. Jien naf ikun sportiv. Iva, iva, le naf. Il-qasam tal-isport. Iva, le, m'għandix problema. Tajt mhux ġej minn partit politiku. Eħe, mhux ġej minn partit politiku. Imma xorta ġifieri. M'hemm xejn ħażin. M'hemm xejn ħażin li jiġi minn partit politiku, għax il-partit politiku huwa l-iktar għaqda li tagħmel ġid fil-verità. Jekk nieħdu l-Parlament, Malti, il-maġġoranza assoluta tagħhom huma nies nodfa. Ekku. X'noqogħdu ngħidu għax dak daħħal għal butu u mhux butu, inti taf għax tħalt fil-politika. Ġifieri, inti toħroġ il-flus tispiċċa mhux iddaħħal. Ejdilhom. Ekku. Hekk jiġri ġifieri, dawn mhux vera. Sentku iktar. Imorru għall-flus hija. Mhux għall-flus. Ġifieri ma tagħmilix għall-flus. Isma', fl-aħħar Fl-ewwel parti, Alfred semma l-mamma tiegħek. U jiena rajt ritratt interessanti fuq il-midja soċjali għaliex il-mamma fl-aħħar żminijiet kienet tbati mid-dimensja u ma kinitx tagħrafkom. Imma meta għarfitek, inti għad din kienet l-akbar tgħanniqa li għattajt lill-ommik. Xi tfisser meta tkun qed tgħix ma' persuna bid-dimensja. Ifhimni, id-dimensja. Tal-biża'. Irrealizzajt li hija kerha, marda kerha ħafna iktar milli kont naħsibha. Għaliex id-dimensja, jekk pereżempju hi tgħidlek, isma' qed tistennini l-mamà. Jiena għall-bidu kont ngħidilha l-mamà mejta u kienet tibda tikbi. U mbagħad tgħallimt illi meta tgħidilha mejta, isek qed tgħid 'il xi ħadd, isma' mietet ommok. Għax għalija kienet ħajja. Ekku. Iġviri di tgħaddi mill-istgrif u mill-abbatija. Xorta. Għalli tgħidilha issa tiġi l-mama u ma tgħidilix li mietet, pereżempju. Imma li. X'għad bid-dimensja illi tmerih biex ngħid. Le m'għandekx tmerih. Le. Dik li tgħallimt eżatt. Għax jista' jkun li fit-tmerih inti qed tweġġgħu. Qed toħloqlu problema ta' fid-dinja tiegħu. U lanqas nippruvaw ngħidulhom, u jiena Alfred jiena, jiena Alfred, m'intix tagħrafni, jiena ibnek, dik mhux tajba wkoll, eh? Ekku. Dik hemm tentazzjoni kbira tagħmilha, eh, ġifieri biex ngħidu l-verità. Iva, naf, naf, naf, naf. U ommi kienet, jiġifieri, ma tagħrafniex u taħseb li aħna dħalnilha d-dar bħala ħallilin, eh. Oh. Ġifieri kienet tara lilha nfisha fil-mera, fil-mera, u kienet taħseb li daħlilha, daħlitilha mara d-dar. Għax anke lilha nfisha insiet. Tal-biża' fil-verità. Tal-biża'. U l-agħar meta darba dik kienet imma ġifieri tgħidlek, isma' Peppi m'għadux jiġi jarani. abbandunani. Tweġġgħek u jien qiegħed hemm. U jien qiegħed hemm. Imma tweġġagħni mhux għax qalethek, imma għax hi taħseb, fid-dinja tagħha, illi jien abbandunajtha. Għalhekk kien dispjaċini, fhimt? U darba kienet għarfitni. U kienet xi ħaġa kbira, qas temmen, jiġifieri. Kienet kbira ħafna, kienet ndunajt li għarfitni biex tirranġali xahar, tfarfar lil flok kif kienet tagħmel. Kien darba li taħseb li sejjer fuq it-television li kienet qod tinkwita fuq dal-affarijiet. U mbagħad indunajt, ġifieri tħares lejja, tajli Hemm ħafna films fuq id-dimensja li tajjeb wieħed isegwi ta. Għax daw il-films li jsiru fuq id-dimensja għandek xi titgħallem ħafna. Jidhirli hemm wieħed jismu The Diary minn għalija. Minn għalija The Diary jismu. Nissuġġerilek tarah. Ekku. Ġifieri hija marda li tajjeb titgħallem ħafna fuqha. Isma' u ħadd mhu 'il bogħod minnha, di bħal tal-mard mentali. U xtaqt inkellmek ukoll fuq il-mard mentali fejn fejn dal-aħħar nitkellmu u ma nitkellmux fuqha. Jiena tlift ħbieb hekk ta' eta' żgħira, ħbieb ta' eta' kbira, Nies viċin tiegħi illi kelli esperjenza magħhom fil-ħajja, fuq business, ħbiberija, li wettqu suwiċidju. M'aħniex nitkellmu biżżejjed dwar il-mard mentali. Naħseb li reġa' reġa' naħseb il-trasa l-istress forsi. Ir-raġuni hija tejlaħ terġa' semmi Sara Bank, imma programmi pereżempju bħal Sara Bank Ok, mela qabel konna naraw il Dun Victor Grech jgħid kemm hija problema d-droga u ejjew min qed fi droga ċemplu għall-għajnuna biex jidħlu programm, kienu jkunu ftit. Meta bdejna naraw in-nies bdew jaraw l-istejjer, isma' qed jaraw lil dak li huwa ġirien tagħhom li jagħmel programm u veru sejjer tajjeb u mbagħad rajna lil dak, rajna lil ieħor. Meta dawn in-nies għamlu l-programm u bdew joħorġu, Hemmhekk, eħe, beda jkun hemm l-effett tal-programm. Issa, li aħna li qegħdin fuq il-media rridu nħeġġu n-nies li għaddejjin minn mumenti eh, ta' mart mentali li isma' toħroġ fil-pubbliku u tgħid isma' jiena Eh, eh, kont imbati eh, b'dan il-mart mertali. Pero ma nistawx norbtu il-suicidju biss Mat-teħid ta' droga. Le, le, le. Naqas għax hawn min qatt ma miss ma' droga. Le, le, le, mhux ovvja. Mhux hekk qed jgħid, hu qed jgħid illi bit-television u bil-media tista'. Bil-media. Jiena fil-fatt. Li nisimgħu stejjer ħajjin. Nissuġġerixxi xi ħaġa radikali illi r-Richmond Foundation għandha kors li huwa mental health first aid. First aid. Jiena naħseb li trid issir strateġija min-naħa tal-Gvern, jidhirli li Lydia Abela, il-mara tal-Prim Ministru, ġa kienet qed taħdem biex tintroduċi dal-kors f'xi klassijiet ġol-iskejjel. Bellezza! Jien għalija l-iskejjel kollha naqbdu l-Form Three, Form Four pereżempju, u jgħaddu minn dan il-kors. U n-nies l-istess, għax kieku n-nies ikunu jafu xi tfisser għax dal-kors jgħidlek hekk int, Kif tinduna fuqek u kif ninduna fuqek. Per eżempju, jekk inti, nagħtik żewġ eżempji fil-kors, jekk inti xi ħadd jiġi anke biex jiċċajta, b'nofs ċajta, jgħidu have a joke is have a truth, u vera. Isma' jien xbajta ngħix mejjed biex naqbad u mmur naqbad. Fejn immur naqbeż Pep? Dik ma tfissirx qed noqgħod nidħaqlu. Irrid niffolowja. Ma rridx nibża' nsaqsih inti hawn qed taħseb fuq suwiċidju. M'għadix nibża' nsaqsih. M'għadix tibża' ssaqsih, eżatt. It-tieni, u din iktar importanti, ltqajt ma' mara u tilfet it-tifel, qaltli, Pep, qaltli, żgħir ta' tifel, qaltli, Pep, qaltli, kien vera tajjeb u bdejt nafdah, kien vera tajjeb, u mbagħad għamel suwiċidju. Għaliex? Għaliex meta l-persuna li se tagħmel suwiċidju li titgħallimha fil-kors, meta l-persuna se tagħmel suwiċidju, tiddeċiedi fejn se tagħmlu, kif se tagħmlu u meta se tagħmlu, tkun ferħana mill-iktar ferħana. U allura inti tibda tara ferħana u minna li għax qed jgħaddila. Fil-verità tkun diddeċidiet. So meta naraw. Ġi għal kuraġġ. Le, mhux mhux kuraġġ kux data kuraġġ, kuraġġ di ddeċidiet il-ġurnata d-data u fej. Ija ma biex toqtol il nifsek, mhux kuraġġ. Ija, problemi ta' saħħa eh, mentali. Eh, eh, le ma li qed nipprova ngħidlek, aħna minn għalina li da għaddielu. Iddeċidiet, tajba da. Fil-verità da ma ddilu xejn, anzi da jgħid fil-post li se jagħmilha. Allura għalhekk dal-kors Għax ma tantx nafu fuq mental health aħna. Per eżempju, kemm hawn nies Per eżempju, di waħda mill-li nixxieqek fil-produzzjoni tagħna. Ħadd tkun għaliex dal-kors. Nżidu. Ah, inti taqbel imma ma nitkellmux dwar suwiċidju. Le, le, nitkellem. Niftakar żmien. Għal ħares isemmija l-aħbar. Jew ma jistax isemmi l-aħbar. Li ma tix toqgħod tidħol fid-dettall. Fid-dettall tal-dettall. Kif għamlu. Kif inqatel. Kif għamel. U dax, un bat hemmhekk naħseb. Dal-kors li qed isemmi Peppi, jien pereżempju għamiltu għax biex taħdem Ekku. Fis-sol tagħna titgħamlu. Kif sibtu, kif sibtu? Tajjeb ħafna. Huwa kors tajjeb li jgħin anka lilek. Jiena mbagħad dejjem f'kalamita, din dejjem ngħidha, dejjem nissuġġerixxi lit-telespettaturi tagħna, bħalma aħna mdorrijin li kull xahrejn tmur għand il-hairdresser, kull tliet xhur tmur għand il-beautician, għaliex kull sitt xhur ma ssibx psychologist li tmur Anke, ma sax tħassab ħażin, għax din mhux xi ħaġa di waħda mit-timbri li jridu nneħħu. Li mort għand psychologist għax jien għandi le, jiena immur għand psychologist personali u bix-xogħol bilfors irid immur. Kull tliet xhur. Tmur, ġieli lanqas nitkellmu jew lanqas nitkellmu fuq hawn naf nitkellmu fuq aħbar aħbar li tkun ġrat. Ma permetti li ħa ngħid di u jiena wkoll ngħaddi minnha. In-nies ta' mmur għand psychologist, imma hemm is-saċerdot, per eżempju, saċerdoti tajbin illi studjaw il-psikoloġija u mmur għand il-hairdresser, il-hairdresser, bir-rispett kollu lejn hairdressers kollha, fosthom il-ħbieb tiegħi. Inti qed tgħid hekk għax m'għandekx bżonn. Le, le, le. Jien immur iqaxxar xagħri sewwa, iqaxxarli x-xagħar u jqaxxarli l-leħja l-ħabib tiegħi il-Mekkej tal-Belt. Immur għandu jiena, noqogħdu ngħidu kelma jkun hemm erba' nies karattri mill-belt u noqogħdu niċċajtaw u da. Imma il-hairdresser ngħidlu kollox probabbli. Iva saċerdot u hawn saċerdoti tajbin. U għalhekk anke l-kelma. Li studjaw il-psikoloġija. Għaliex qegħdin nkunu l-bogħod mill-qrar, pereżempju? U għaliex pereżempju. Għax il-qrar, il-qrar mhuwiex li inti mort Li jien ili ma nqerr, per eżempju, wkoll hu ħażin. Imma il-qrar, inti ma mortx għall-qrar biex toqgħod tgħid ara jien għamilt hekk, jiena rajt hekk, jiena ċċaqlaqt 'l hemm, jiena inqast hekk, jiena tkellimt ħażin. Mhux dak biss, inti s-saċerdot, u anke minnhom tiġi, għandhom ikunu l-psikoterapisti tagħna. Anke per eżempju semmejt hairdresser, qatt ma jkollux bażi meta qed jitgħallem, eħe, kif ħa jħandilja meta qed jisma'. Kulħadd Semmejt il-loħto kif qed u jiena nafa tru mm. klijenti mill-ħon fejn naħdem, mm. ġifieri li tisma ħafna stejjer. Mela l-hairdresser jisimgħu ħafna stejjer. Ħafna stejjer. Jridu jkunu trenjati. Errando, per eżempju. Per eżempju, bħal oħtok mhux għax oħtok, eh. eħe, Issa jew ħadet minn għandek. Jew ħadet minn għandek, għaw t-referi n-nis. Min jaf, tajdlek ġi ġuvni ta' xaru, per eżempju. U tajdlek ħajkelmek. Ħajkelmek dak il-ħin. Dak il-veru, di veru ebsutien. Uħħaġa sabiħa dik, muxek. Mela. Imma dal-kors, fimt, ġvi ħana għadna naħsbu. Illi per eżempju mental health, inti, mela, għandek depression. Depression tfisser li ma tkunx trid tqum filgħodu. Le. Ma tridx tinħasel. Jew tkun trid torqod. Torqod biss. Ma tridx għax inti tali, kif jgħid il-Malti, li jisbaħ. Allura tisma' pereżempju l-ġenituri għax. Taħrab ir-realtà. U min hemm min x'għandek in m'għandek xejn u jibdew jirrabjaw magħhom. Għax mhux qed jifhmu li da hija fiżika. Da għandna Qa likwidu ġo moħħna u jinżel. Mela għalissa mhux se nerġgħu nistidnuk imma l-ħin mid-dergħa għadda. Ħadt pjaċir ħafna żewġ programmi miegħek qatt m'huma biżżejjed. Stajna għamilna t-tielet wieħed. Jiena nixtieq ngħid. Pereżempju l-aħħar waħda, nixtieq ngħid l-aħħar waħda Alice Milus kont intervistat li xtaqt jew tixtieq tkun fil-politika toħroġ ma' partit eċċetera. Għad naraw il-Pepe Azzopardi fil-Parlament Malti? Ma neskludihiex. Għandi l-ment di ma tridx u jiena nirrispetta ħafna li tajti ukoll għax aħna qed ngħixu flimkien. U Sandru? X'Andru jrid? Timmaġinax Sandru li jkun hu fil-politika? Le, le, le. Tgħidilniex liema partit għalissa. Għax lanqas naf jekk inkunx. Tista' tkun indipendenti. Le, indipendenti ma nkunx. Għal ngħidlek il-verità, jien naħseb li nkun mal-partit underdog li jkun qiegħed ħażin. Nemmen ħafna fiha dik li inti għandek tkun tgħin il-min qiegħed hemm isfel, bl-istess argument. Insomma, hemm partit li inti isek bdejt fih. L-alternativa L-alternativa, per eżempju. Li sanaqtu. Ġveri li Peppi jkun politiku fil għax il-politika ma fiex ħażin. Politika servi, ej, għajda. Missjoni għal. Ġveri għat naraw f'elezzjoni ġenerali. Din saqsajni għal xaħat ieħor u kont ktibta naħseb. Ma nagħtix tort il-mendi, ġifieri biex tkun taf. Ejja. Prim Ministru Marew raġel. Ma tagħmilx differenza. Di tan-nisa li jitilgħu per eżempju taqbel Għal dik kont semmur jien. Eh, ma kontx bilt magħha xejn. Għasi, ah, ma naqbilx magħha. U ġifieri kont mort fuq programmi. Illum li hemm ċertu nisa fuq iż-żewġ naħat tal-kamra. Li huma validi ħafna. Eh? U li kieku ma kienu xitilgħu. Ġifieri illum mhux niddu. Niddu bitada xejn il-biċċa. Eh, ma kont kontrija ħafna. Imma jien ma tagħmel, għaliex għandha tagħmilli differenza jekk hux mara jew raġel, jekk hux tajba. Jekk hux tajba jew le. U jekk għalija politiku tajjeb huwa dak, jew dik, illi meta jkunu se jieħdu deċiżjoni jistaqsu mistoqsija importanti, din id-deċiżjoni kif se tolqot lil min hu hemm isfel? U jekk ir-risposta tkun tajjeb, jagħmilha. U jekk ir-risposta tkun ħażin se tolqot, se tpaxxi 'l ta' fuq jew Ma jagħmilhiex. Dak il-politiku. Din l-istess bħal tal-kunsilli, eh? Jien pereżempju għall-bidu ma kontx naqbel ta' sittax-il sena, illum naqbel. U taf għalfejn? Għax tfajt fil-miżien. Mela, ejja nieħdu l-iżgħar sindku li qatt kellha Malta, huwa Ħar Kirkop. Mur Ħar Kirkop u tara kemm ifaħħruh. Mhux se nsemmi l-lokalitajiet, ok? Sindki li għandhom sittin, ħamsin, erbgħin u tmur għand ir-residenti u jgħidulek ara ma tressqux 'l hawn. nistgħu nagħlqu. Mela, l-aħħar mistoqsija tiegħi hija din Pepp. Inti kontroversji dħalt fihom u qatt ma ddejjaqt titkellem, però ħa ntik ċans tagħlaq. Minuta biss. X'tara sabiħ fil-poplu Malti? Biex mela, nagħlqu b'mod pożittiv. Mela, il-poplu Malti għandu ħaġa sabiħa ħafna li hija li jemmen u għadu jemmen fis-solidarjetà. Jiġifieri, dak li Kristu jgħid, fejn hu ħuk? Fejn hu ħuk, mhux jiġifieri fejn hu ħija Simon jew ċ-ċaħs, imma fejn hu ħuk, jiġifieri fejn hu l-persuna l-oħra li qed tbati. U dik nħeġġeġ li nibqgħu nżommuha. Jekk hemm xi ħadd qed ibati u nistgħu ngħinuh jew ngħinuha, għandna nagħmlu hekk. dejjem. Grazzi Peppi Azzopardi, grazzi lil Benna, il-ħalib frisk kuljum, wieħed mill-isponsors prinċipali tal-biskuttin. Inħeġġiskom tixorbu l-ħalib għaliex ninsabu fl-aħħar tal-klassifika Ewropea. Eh, l-inqas li nixorbu ħalib il-Maltin, għalhekk importanti tixorbu l-ħalib u tħeġġu t-tfal jixorbu l-ħalib għax dejjem jagħmel il-ġid. George, l-aħħar kelma. Iżommu kuntatt magħna, anke taqblu ma taqblux fuq li nkunu qegħdin ngħidu permezz tal-WhatsApp, 981-12-76-76-981-12-76-76 hekk isseguna fuq il-paġna ta' Kalamita fuq Facebook tistgħu anke tħallu l-kummenti tagħkom hemm. Grazzi, nirringrazzja lil ħaddiema kollha eh, taħt id-direzzjoni ta' Ivan Baldacchino, aħna niltaqgħu kalla jrid għal podcast ieħor, grazzi dawk li segwewna anke fuq Smash Television. Il-Ġimgħa filgħaxija li l-Ġimgħa filgħaxija qed jikseb popolarità mhux daqs xarabank imma xorta tarawna xorta tarawna l-ġimgħa il-ġimgħa fid-disa u nofs qed inkabru għal udjenza ftit ftit u issa li hawn Peppi magħna naħseb kabbarna daqsxejn iktar. Grazzi li Peppi Azzopardi li dejjem jibqa' persuna kolorita tislim.

Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Homeplus, Rotunda Cafè, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Sylvia Bazaar, Dallas Furniture Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Logica Office Furniture, Benna, Telbu Della Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Paoli Restaurant.